Illum qegħdin hawnhekk biex niċċelebraw it-78 sena mit-twaqqif tal-Jewekers Union, l-ikbar għaqda tal-ħaddiema u d-dar naturali tal-ħaddiema li kienet, għadha u tibqa'. Matul dawn iż-żminijiet il-Jewekers Union iffaċċat diversi sfidi u illum mhux inqas minn qatt qabel. L-isfidi inbidlu imma għad hemm ħafna għall-ħaddiema. Fost dawn insibu l-ħiliet u l-kapaċitajiet u l-abbiltajiet li jonqsu l-ħaddiem biex ikompli javvanza fil-karriera. Illum il-ġurnata l-ħaddiem ma jfittxix biss impjieg, imma jfittex karriera għal ħajtu. Barra daw irridu naraw li l-prekarjat u l-abbużi fuq il-ħaddiema jinqatgħu darba għal dejjem. Meta qegħdin nitkellmu għall-abbużi qegħdin nitkellmu kemm abbużi fuq ħaddiema Maltin kif ukoll fuq ħaddiema barranin, fuq dawk il-ħaddiema l-iktar vulnerabbli, f'impjiegi li mhumiex iddikjarati setturi ekonomiċi li jabbużaw mis-sitwazzjoni u jġibu dawn il-ħaddiema biex jabbużawhom. Rajna diversi każi fosthom l-aħħar li kellna fil-kostruzzjoni, iżda mhux dawk biss, hemm ħafna każijiet oħra li ma jilħqux lill-pubbliku inġenerali u li jsiru fil-postijiet tax-xogħol. Dawn huma sfidi li l-Jurkes Union ħa tibqa' tiġġieled u tikkumbatti bl-uffiċjali tagħha f'kolinkwa post tax-xogħol tagħha. Għandna l-isfidi ambjentali li l-membri tagħna qed jeżiġu li jkollhom ambjent aħjar fejn jgħixu, fid-djar tagħhom, fil-lokalitajiet tagħhom, madwarhom. Jeżiġu li jkollhom spazji iktar miftuħa biex igawdu l-familja tagħhom. Il aħna l-membru tagħna mill-ħolqien tal-Joekes Union dejjem rajnieh b'mod ħolistiku, mod li mhux fuq il biss fl-40 siegħa tax-xogħol imma fil-ħajja kompluta tiegħu. Finalment inkunu rridu naraw li l-pensjonanti tagħna jibqgħu jimxu 'l quddiem u li jkollhom iċ-ċans li jgħixu ħajja diċenti, ħajja ta' kwalità wara li jkunu kkontribwixxew għat-tkabbir ekonomiku ta' dal-pajjiż. Bħala Joekes Union għamilna diversi proposti fil-budget li nisperaw li l-Gvern jilqa' biex intejbu l-kwalità kemm tal-impjiegi kif ukoll tal-ħajja inġenerali. Fost dawn tlabna li jkun hemm il-trade union membership mandatorja għall-ħaddiema kollha. Illum qegħdin naraw għalfejn din tlabniha u kemm tagħmel sens il-proposta tal-Geoekes Union li ilha tilħaq sfuq fuqha għal dawn l-aħħar snin biex naraw li jkun hemm self-pusleasing fil-postijiet tax-xogħol biex l-abbuż jinqata', biex dak li hu dovut għall-impjegat jingħata. Tajna diversi proposti għall-equal pay for job of equal value. Mhux kulħadd jagħmel l-istess xogħol fuq l-istess post tax-xogħol, għandhom allura jitħallsu u jkollhom l-istess paga. Irrelevanti min ikun l-employer tagħhom. Jekk persuna qed tidħol għax-xogħol nhar ta' Ħadd għaliex m'għandhiex titħallas bħal sieħeb jew is-sieħba tagħha li qed titħallas bid-doppju u jitħallas bis-single? Għaliex ma jitħallsux l-istess? Għaliex ma jkollhomx l-istess paga? Għaliex ma jkollhomx l-istess progressjoni fil-karriera tagħhom? Tlabna wkoll li jkun hemm insurance fil-postijiet tax-xogħol. Tlabna li l-ħaddiema jkollhom karrieri. Dawn huma l-proposti tal-Joekes Union u l-isfidi li llum qed tiffaċċja l-Joekes Union li bi djalogu soċjali b'saħħtu u b'collective bargaining b'saħħtu fuq is-suq tax-xogħol inkunu nistgħu mhux biss intejbu l-pagi imma l-kwalità. Illum il-ħaddiem qed ifittex paga aħjar biex ikun ikollu kwalità tal-ħajja aħjar. u din li hija l-isfida prinċipali tal-Joekes Union għal das-snin. Din is-sena minħabba l-protokolli eordnati mis-saħħa, il-Kungress tal-Joekes Union ma setax jinżamm minħabba l-ammont kbir ta' delegati li jridu jinġabru, qrib it-tmien mitt delegat. Issa ħa jinżamm is-sena d-dieħla jekk il-protokolli jkunu spiċċat u s-sitwazzjoni tkun ħafna aħjar milli hija llum, biex in nerġgħu nġeddu l-policies tagħna, it-tkabbir tagħna, Għandna diversi prodotti li jridu jiġu llonċjati matul din is-sena li ġejja biex kollox jiġi msaħħaħ fil-kungress li jmiss li ħa jkun qed jinżamm fil-ħamsa t'Ottubru li ġej.